Där Dammen an Där Hären, léif Frënn, wann d'Foto gemat gëtt virun der Ried, da muss een sech ëmmer Froe stellen. Ass dat dass een no der Ried aneschters ausgesäit oder wat ass d'Ursaach dass d'Foto virdru gemat gëtt? Mee Spaass beisäit, léif Nora, léif Kolleeginnen a Kolleege vum OGBL, et ass mer eng Freed haut kënnen hei derbäi ze sinn. Wéi ech gefrot gi sinn, Bass de bereet op den OGBL-Kongress ze kommen an e puer Wuert un de Kongress ze riiten? Dann hunn ech gesot, Jo, also spontan sinn ech emol direkt do. Wéi ech dann do mat engem oder dem aner driwwer geschwat hunn, deen huet gesot, Du bass jo bewosst, dass d'Job Glatäis alles, dass de elo op en Terrain gees, wou et kann e bësse méi rutscheg sinn. Sot, dat mécht näischt. Sot, ech hu mol an der Zäit Äishockey gespillt, mat Glatäis ginn ech eens. Mee et war mer awer wichteg, kënnen hei ze sinn an och verschidde Messagë ginn. Ech wollt och elo net op d'Taina reagéieren, ech maachen dat op aner Plazen an hatt op mech e bësse méi oft. Ech hunn awer gemengt, datt dat net hei d'Tribün wier fir deen e Schlagabtausch, dee maache mer op enger anerer Plaz, mee datt et mär haut drëm geet, fir Äech verschidde Messagen ze ginn. Esou wéi ech där Meenung sinn, wat een nach alles kéint maachen, an datt ech och net esou hoffnungslos sinn, datt mer et net fäerdeg bréngen, datt, wat de Sozialdialog ubelaangt, datt de Premier eppes an Aussicht gestallt huet, an ech weess, datt do Virbereedunge lafen an Diskussioune lafen, datt et och fir mech nach ëmmer misst méiglech sinn, datt een och do en Accord ka fannen. Där Dammen an Där Hären, léif Frënn, Vill Leit, an do zielen ech Gott sei Dank net derzou, si verwonnert vun der Reaktioun vun de Gewerkschaften op all dat, wat déi lescht Wochen a Méint geschitt ass. Ech wëll dozou soen, dat wonnert mech iwwerhaapt net, well ech A, de Sozialmodell kennen, well ech am Sozialmodell laang aktiv war, ob dat mam Castec war, ob dat mam Jean-Claude war oder och mam Änder an dono mam Nora Manner, well do war ech schonn ëmmer gewerkschaftlech Aktiv. Mer waren net ëmmer enger Meenung, mee wann et drëm gaangen ass, Gewerkschaftsrechter ze verteidegen, war dat ëmmer eng an déi selwecht Iwwerleeung. An do ass et keen Ënnerscheed ginn, ob et OGBL oder LCGB war, mee do ass et drëm gaangen, fir d'Rechter vun de Gewerkschaften an d'Rechter vun de Salariéen ze verteidegen. An et sinn zwee Gesetzer, déi do grouss am Mëttelpunkt sti fir mech. Dat eent ass d'Kollektivvertragsgesetz an dat anert ass d'Delegatiounsgesetz. A wann een un déi zwee Gesetzer geet, ouni mat de Gewerkschaften doriwwer ze schwätzen, dann ass et normal, datt esou en Zesummeschloss kënnt, fir deen dee komm ass tëschent deenen zwou Gewerkschaften, well do geet et jo ëm d'Iwwerliewen, a vun de Gewerkschaften, mee et geet och ëm d'Iwwerliewe vum Sozialmodell, well et sinn déi zwee Gesetzer, déi de Sozialmodell héichhalen, deen ee fir d'Vertragspolitik, an deen aner iwwer d'national Representativitéit, déi och nach ëmmer mat de Wahle konfrontéiert ginn. An dofir fannen ech dat normal, wat do geschitt ass. An ech gleewen nach ëmmer un dee Modell an ech sinn och nach ëmmer der Meenung, dass et dat ass, wat muss am Mëttelpunkt stoen am Kader vum Sozialdialog. Ech mengen, dass et wichteg ass, wa mer vu Sozialdialog schwätzen, dass mer do jo e puer Niveauen hunn. Mer hunn de Sozialdialog um nationale Plang, mer hunn de Sozialdialog um Sektio-, um Kollektivsplang, um Betribsplang. An ech mengen, herno no Mäer geet een aner vill méi am Detail do drop an. An do ass et och d'Diskussioun, wat an enger Vertragspolitik soll geschéien. An do ass et jo och drëm, dass et drëm geet, fir dass mer méi Kollektivverträg hei am Land sollen hunn a mussen hunn. Lëtzebuerg ass zwar nach ëmmer an der internationaler Statistik net déi schlechtst a mer si wäit viru verschiddene vun eisen Nopeschlänner, mee et ass awer wichteg, dass mer nach méi Kollektivverträg an de Betriber an an de Secteure kréien. An dofir ass et och wichteg, wann een eng Reform mécht vum Kollektivvertragsgesetz, wou ech perséinlech der Meenung sinn, dass Ännerunge mussen an deem Kollektivvertragsgesetz kommen, mee dass mer dann och do d'Moyene schafen, dass méi Kollektivverträg an de Betriber kommen, respektiv méi Kollektivverträg an de Secteure musse méiglech sinn, well et ass nëmmen iwwert dee Wee, wou mer et fäerdegbréngen, déi Ziler, déi an där Direktiv an déi Ziler, déi och d'Europäesch Uniou gesat hunn, dass mer déi och kënnen zesummen erreechen, dass méi Vertragspolitik do ass an dass méi Salariéen an der Vertragspolitik ofgeséchert sinn. An dat ass och e Wee, wou ech mengen, deen ee misst kënnen zesumme goen. An dofir ginn ech och dovun aus, an de Premier huet dat jo ugekënnegt, e giff sech mat de Gewerkschaften a mat de Patronen op enger Sozialronn treffen. Ech weess, dass Virbereedungsaarbechten do lafen, fir dann ze kucken, fir do en, ech wëll net soen en Accord, mä fir do dat Mësstrauen, wat entstanen ass, fir dass do vläit erëm eng Kéier d'Klima besser gëtt an dass et méiglech ass ze diskutéieren an dass et och erëm méiglech ass, fir do deen Dialog ze kréien, deen noutwendeg ass, fir dass Lëtzebuerg, wat de Sozialstaat ubelaangt, op där Positioun bleift, déi mer de Moment hunn. Ech wëll awer och gläichzäiteg betounen, dass et och wichteg ass am Sozialdialog, an ech wëll dat ëmmer erëm ënnersträichen, dass do virgeworf ginn, d'Gewerkschafte wieren am CPT fortgelaf. Ech weess, an de Jean-Claude ka sech sécher och nach drun erënneren, do si schonn aner Leit fortgelaf, do war et net d'Gewerkschaften, mee ech weess, do si Patron'e fortgelaf, an ech ka mech esouguer drun erënneren, do ass enker e Minister fortgelaf, well deen och net domat averstane war, an do ass dem Minister senger Wee gaangen, an dat ass net zu engem Chaos fouert. Mee herno hu mer eis erëm zesummefonnt, fir och zesumme kënnen ze diskutéieren, an do ass net andauernd erëm gesot ginn, Där sidd gaangen, där sidd gaangen, an déi fir d'lescht gaange waren, ier dat do geschitt ass, wann ech dat nach richteg an Erënnerung hunn, dat waren d'Patronen, déi do hirer Wee gaange sinn, déi gesot hunn, si wieren net méi averstanen, esou ze diskutéieren. Dofir soll een dat och net esou an de Mëttelpunkt stellen, mee datt et wichteg ass, datt een heiansdo, emol eng Kéier eng Roserei an der Panz huet an dass een da seet, hei ech hiewe mech an da ginn ech mir, dann muss et awer och nach ëmmer dono méiglech sinn, zesummen ze diskutéieren an zesummen am Intérêt vun der Saach derfir ze suergen, fir dass een erëm zesummefënnt an dass et och am Kader vum Sozialdialog muss méiglech sinn, Léisungen ze fannen am Intérêt vun deene Beschäftegten an och am Intérêt vun der Économie. Well dass Lëtzebuerg dee Stat huet, dee mer haut hunn, Dat ass och op de Sozialdialog zréckzeféieren, dass mär déi wirtschaftlech Erfolger haten hei zu Lëtzebuerg, dat ass, well mer e Sozialmodell haten an de Betriber, an de Secteuren, well dat ass nëmme gaangen zesumme, d'Salariat zesumme mat de Betriber, an dofir war de Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg deen, deen et ass. A wa mer dat net méi fäerdeg bréngen, da maache mer net nëmmen e Schued vis-à-vis vun de Gewerkschaften, mee maache mer och e Schued vis-à-vis zum Standuert Lëtzebuerg. An dofir gleewen ech drun, dass et am Sozialdialog muss méiglech sinn, Eenegungen ze fannen zwëschent de Gewerkschaften, de Patronen an der Regierung, well nëmmen esou ass et, dass mer de Lëtzebuerger Modell kënnen erhalen, dee bluttnoutwendeg ass, fir dass och de Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg erhale bleift. An dofir ass et och fir mech logesch, ech wëll och elo net hei an d'Rentendebatt agräifen, well do sinn nach Consultatiounen am Gaang, mee dono wäert jo eng Proposition kommen, dass déi Proposition muss mat de Sozialpartner diskutéiert ginn an dass do d'Sozialpartner d'Haaptwuert hunn. Well wann ech dat nach ëmmer richteg weess, ech war och emol do an der Zäit, De Comité directeur vun der Pensiounskeess ass nach ëmmer zesummegesat vu Patronats a Gewerkschaftsvertrieder an ech ka mer net virstellen, dass egal wat dobäi erauskënnt, dass do eng Reform kënnt, ouni mat deene Leit ze schwätzen, déi do an deene Gremie sëtzen an déi an deene Gremien d'Verantwortung hunn, ier e Projet de loi kann op de Wee goen, dass elo emol fir d'éischt eng Consultatiounsphas ass an dass dono déi Diskussioun mat de Sozialpartner wäerte stattfannen, well et sinn d'Sozialpartner, déi d'Pensiounskeess ausmaachen, an et sinn d'Sozialpartner, déi och an der Pensiounskeess, et ass zwar e President vum Stat genannt, mee déi zwou Säite gläichberechtegt do vertruede sinn, an datt dann och do déi Diskussioun wäert stattfannen, ier et zu engem Projet de loi kënnt, well aneschters kann ech mer beim beschte Wëllen net virstellen, datt dat soll geschéien. An ech kann, esou wéi ech d'Ministesch kennen, mer och net virstellen, datt si wëlles huet, eppes do ze maachen, ouni an där Endphas nach eng Kéier mat de Sozialpartner doriwwer ze diskutéieren an och mat hinnen iwwer esou e Projet de loi ze weisen, en Avant-projet de loi, dee muss duerch déi Gremien goen, well anerefalls wier et op alle Fall net am Intérêt vun der Saach an et wier och net am Intérêt vum Sozialmodell Lëtzebuerg. Där Dammen an Hären, léif Frënn, ech kéint och elo nach agoen iwwer Sonndesaarbecht an iwwer Öffnungszäiten, mee ech hunn dat leschte Samschdeg gemat an dat ass och grouss an der Press kommentéiert ginn. Et muss een ëmmer wëssen, wou een hierkënnt. An ech weess, wou ech hierkommen. Ech war Gewerkschaftler an ech sinn och haut nach am Häerz Gewerkschaftler. An et si verschidde Saachen, wou een, wann een an der Politik ass, wou een heiansdo muss Waasser an de Wäi schëdden, mee et ginn awer och Prinzipien, wou ee keng Waasser an de Wäi schëtt. An ech stinn zu menge Prinzipien an ech wäert och do bleiwen an ëmmer wësse wou ech hierkommen. Dat gesot, wëll ech dem OGBL. Nach eng Kéier Merci soe fir d'Invitatioun. Ech weess och, dass et fir Äech esou gutt wéi fir mech net einfach war mat all deene Kommentaren, déi et am Virfeld gi sinn. Mee eppes wëll ech awer soen, Et war mer eng Freed, hei derbäi ze sinn. Ech hat mer a menger Karriär villes kënne virstellen, mee dass ech eng Kéier giff um OGBL-Kongress schwätzen, dat doudsécher net. Dofir villmools Merci a vive de Sozialdialog a vive de Modell Lëtzebuerg! Merci.